Ensera jalai pengerindu tua besulu, Bekenan jalai cherita The Great Nemah, ensera jalai pengerindu tua besulu bisi siko laki enggau indu ke benung pepangan, tang, seduai udah bejanjika semaya awak seduai enda besedara ari pangan diri. Nama ai Daniel enggau Lisia sekuma enda badu sekula. Daniel enggau Lisia pan lalu labuh pengerinu ketegal ke nganti pemutus peresa SPM enda taun dua ribu enam belas kelia suba. Tang sayau pengerinu enda datai padan semina nyadi puntan laban Lisia lalu parai laban dibunuh orang jai ba Ikit, Kuching. Nama orang ke jai napa iket lepas ari jil iya nya Andy laban polis menda peresa SPM Andy tu chukup manah meh. Nya meh polis meri peluang ngagai Andy ngasuh nyambung belajar pah iket nangka penyino ati meh Daniel menda lesen dibeno orang jai. Daniel enda ulih nerima semua penguji diberi Petara ketegal iya begulai enggau sekula enggau lesen ari mit artikel nyambung belajar baru pah iket Kuching. Jessica enggau Nathan mulai pengingat main sekula taun dua ribu dua kelia suba ketubah aku betemu enggau nuan Nathan agi malu main nya sekula suba nibun uhh nibun nebut nuan Jessica sigi malu anang agi baka aku tu menu aku ka nyingkang tama ke dalam sekula nya meh penguntung kitai enggau orang nitihka suka lomba main. Nadai meh orang indu ngagu nama nuan, Nesen. Miri nyebut, Nama Nesen? Nesen agi ingat ka aku betemu betemu ba stadium nuan tadi Jessica manah nadai orang nuan tadi Jessica manah nadai orang indu nyebut nama aku. Aku tu Jessica sulu nadai ninga ka aku tua tudah penyanyi ngagai aku besara enggau nuan. Ti nuan bula ke semaya. Iya tu, nemu aku janji semaya enggau suba nisen aku nyaut au sulu aku aku besemaya ngan nuan ngai ngesu semaya tua tu nyadi semaya bala di sida ti sekudah besemaya maya sekudah ti ka bepun lima laban tua besara dulu ketegal. Ka nyabung belajar baru. Nuan bisi madah aku maya anak enti udah sepuluh taun baru ila betemu, baru sama-sama enda bisi kereja magang bisi ka lalu madahka diri pegui japat hospital sibu. Tu nyadi aku tu nyadi dutu hospital aku tu nyadi dutu hospital sibu. Nesen pan ti kinya ninga Jessica madai ga hospital sibu. Nyadi dutu aku Jessica aku pan aku pan enda nyangka nuan nyadi dutu. Kaba begulai enggau sekula, ari tadi muji ari tadi enda muji aku nyadi ditu jaku Jessica ngagai Nason. Aku tu buka kedai makai ja ti nuan buka kedai makai nama lawa bisi pekedai mayuh mayuh lawa mayuh lawa bisi pekedai aku baka Alfonso pasal ikan enda ulih diruntai aku magang. Tu kedai makai nuan. Au. Ti iya tu kedai makai aku meh tu. Iya kedai aku meh tu. Bisi ke nuan meh empu sik ngempu kedai. Emm. Iya ku pengempu. Ri Lina pan iri ati meda seduai enggau Jessica. Lina pan iri ati meda seduai nesel enggau Jessica. Ketegal keran ke nesan meh sekula kelia, jako ati Lina legi seduai dia lebih lebih enggau ku enggau kereta tok teh semina aku siko aja ka ke nesan hahaha puas ati aku jako tudan Lina. Lina tok ngembuan meruan enti ke cemburu. Hello Brunei aku ke betemu ngan nuan seduai Jefri enggau Guru Nang. Nama berita nuan Lina? Manah manah manah. Ni Jefri. Legi datai kitu. Ngandai ngawa ngandai ngawa meh nganti aja meh datai. Nya meh nya nya eh Jefri udah datai. Nama seduai ti nama seduai nuan ke betemu aku. Udah ku mai udah aku tu mayuh pengawa bau Kristian. Aku ngasuh seduai aku ngasuh seduai ti. Engkeh. Aku ngasuh seduai nuan ngagai pengawa tunu kedai nesen. Dulu kedai kaban nya kaban Jessica. Siapa? Siapa nama kaban Jessica nya? Nama ka, nama kaban Jessica nya? Nelson. Siapa Nelson? Au. Berapa nuan mayar ka ke kami? Enti udah enggau pengotor, dua puluh ribu ringgit. Dua puluh ribu ringgit? Amai ke nuan tu, Lina. Siti siku siti siku ukup da dua ribu ringgit ku nang bulis dua ribu ringgit aku pun bulis dua ribu ringgit enda aku madah kit aku madah dua ribu ringgit nya bagi seduai ti baka tu dua ribu ringgit ku geruneng bulis seribu Jefri pun bulis seribu okoi okoi ila aku ngau Jefri ngau pengawa tu. Maya malam tagila Peminat nuan Jessica Bye bye Selamat tinggal meh nyawa nuan Jessica Ti sida Jeffrey enggau Brunel enda abis nya pengawa Iya ira pagila Aku amat karan ke nuan Nuan meh suba ti aku Sampai selama lamanya. Math. Math tu anga pengawa biasa ti minat adi. Semalam tu jam berapa datai ke malam tu. Eh sepuluh malam kena mih tuan datai nunu ka dinosaur nya. Tumoh meh nuan datai guru nya. Ku meh nasi tumoh datai tadi. Sio ke inya nya jempat jempat jempat kedai dinosaur tu. Au udah ku pengawa ne tadi. Udah nuan ngindu ke najis tadi kedai nuan, lari keluar diatu sebedau orang nemu tauka menda ulah tuan enda pengawa diatu. Jaku tudah uhh geruneng lebih free. uhh elo nesen uhh nemu nuan telipa ku ari kedai nuan, nuan. Pesan, Amu te nemu tengu kedai aku. Mandah aja meh eri. Tang nuan nuan nuan ke nemu tang nuan anak tekenyit kedai nuan udah angus di di tunur jai. Angus, kedai aku angus. Nuan enggau enda telefon bala bumang polis. Enda datai bala bumang polis. Bedau sida datai ke kitu. Aku pan enda nemu sida polis enggau bumang. Ka sida nemu jalai kedai nuan. Asai ku agi nuan telefon baru nengah sida bala polis enggau bumang. Legi nuan datai baru ne sen. Legi nuan datai kitu ne sen. Tu aja. Ka madah ke diatu. Aku udah ngasuh bala raban masuk kes ke dega angus kedai nuan tu. Semina nemu diatu siapa bisi nyimpan denda enggau nuan ngesun aku ke pelik enggau opis polis pengawa ke mayuh meh bala polis din. Ti kami udah nemu siapa enggau pengawa ke ila kami telefon enggau nuan Eric eh telefon Jonathan. Terima kasih tuan. Emm. Aram Entuang ngirup ke kedai tisen. Udah tu, udah ku nadai kedai agi. Tinu enda tua ke ngirup. Nya ku tunah nya nitah ku aja nisen. Ku nemu kedai nenti ni. Uhh nama ke nama kedai tu? Ohh kedai tu Melissa Cafe. Nuan ke nemu nisen tu kati siku penyai enti juku ti bilang pan menua Sarawak. Iya nya Melissa Perancis. Okey enda tadi tu.